Donafia Schwarzenegger aba abɔnten se wɔ ɔpa de papa ɔpa aboɔ kyɛw ne Nana agradaa kyɛw bɔ saa video no ma me ne nkrɔfoɔ ntie sɛ asɛm wei baeɛ nkrɔfoɔ ɔpa ho kyɛw paa but ɔpa boɔ ntaete ne belt no yie because afei na ntɔkwa no yɛhyɛ aseɛ ɔba ti na sum tontonsansan bɔ saa video no ma me. Deɛ mede nkyea kɛseɛ afiri Ɔsorosoro Hene, Asafo Awurade, de brɛ mo nyinaa, de dwantoa kɛseɛ de ma m'adeɛ nyinaa, me papa ɔpamboɔ, ne me ara me nua panyinm Nana Agradaa, mesrɛ mo, ɛyɛ, wonim sɛ this is election year, na moyɛ mpanyimfoɔ a mokasa a, Dɔ mo wɔn ase yɛ nipa tie na mo ba aba bɛ preach asomdwie na mo wie a mo asa akɔ ko deɛ wei deɛ me srɛ mo paapa fa w'ani to m'anim sɛ wo nua kumaa ɔkasa a me tie Nana Agrada na nso fa w'ani to m'anim na wei deɛ cease fire ntɔkwa yi mo mfa mmerɛ wie yɛ ma me wate me de nyame din srɛ wo obi ya nhwɛ m'anim tantan na mo nyae bɔne nkyɛ na yɛn preachi about peace in this coming election nyame nhyira mo amen.
Ɛyɛ Afia Schwarzenegger na motee ne nka no, ɔno nso de ne video aba abɔnten. Afia, sɛ wotumi gyae ɛyɛ me ara me ba aborɔkwa wode ne bɔne kyɛ no a, mede ɔpam bo bɔne bɛkyɛ no. Aborɔkwa, ɔyɛ me ba. Wonnim ɛnnɛ, ɛnnɛ a wɔabɔ me din Nana Agra Daa bɛtu me fo no, ɛnnɛ na mebɛkyerɛ wo sɛ o ex-husband, aborɔkwa, ɔyɛ me ara me ba. Before sɛ ɔbɛfiri kurom ha akɔ South Africa no, me fie na ɔfiri ansa na ɔrekɔ South Africa no. Enti Afia, meka kyerɛ Aborɔkwaa sɛ deɛ aba mo mmienu ntam a morekɔ court up and down no nyinaa no, ɛbɛyɛ a ɔma wohu sɛ ne maame ne Nana Agra da na yɛntena ase na asomdwoeɛ mmra. Ɛno mu na ɔse, Ma, ma menkɔ South Africa no mmra, meba a mɛyɛ saa ayi na organise saa meeting no ɛne sɛ ɔde kɔeɛ a ɔse ɛɛ police pɛ nakye no nti asɛ woni ne case no sɛ yabɔ ne wanted o sɛ dɛn o ontimi nkyerɛ mu nkyerɛ me okoduru yɛ mente ne nka ne namfofoɔ no bi na ɛma metee aseɛ sɛ asɛ yabɔ ne wanted o sɛ dɛn I don't know I stand to be corrected. Enti Schwarzenegger, sɛ wotumi de me ba aborɔkwaa bɔne kyɛ no na yɛn nyinaa nom asomdwoeɛ kuruwa no na yɛde deɛ ɛwɔ sɛ yɛde to no yɛde to na asomdwoeɛ ba a, me ne wo nso so, wo nso so, eyi no, wo request no a wode aba no. Me nso mɛdi so. Enti sɛ wotumi di me me request yi so a, wo nso request no a wode aba no, me nso mɛdi so. Enti sɛ wobɛdi so a, pɛ me nɔma na hwɛ makyira kwan na yɛnwɛn na yɛnka wo ne wo kunu no asɛm mfiri hɔ. Sɛ wontumi mfa wo kunu aborɔkwaa bɔne nkyɛ no deɛ a, ɛmmɛpata me. No. Wontumi mfa me ara me ba aborɔkwaa yɛ me ba. Wontumi mfa aborɔkwaa bɔne nkyɛ no. Na yɛnhwɛ ne yɛnsiesie asɛm no na kɔɔto nsɛm no yɛnyi mfiri hɔ. Sɛ mpata bi na ɛsɛ sɛ ɔpata wo a, ɔmpata wo na asomdwoe mmra. Sɛ wontumi mfa saa bɔne no nkyɛ aborɔkwaa deɛ a, ɛnneɛ me nso no, ɛmmɛpata me. Woate m'aseɛ? Ɛyɛ a na na mmeranteɛ hene, ae, Nana Yeboah a ɔwɔ Kumase, Nana nso frɛ me nnɛ anɔpa yi. Yɛntie nkɔmmɔ a me ne Nana bɔeɛ because mema Nana yɛ aware sɛ, Nana, marekɔɔde o, mɛma wiase nyinaa ahu ɛkyɛw pa a mode aba. Mekaa ne nyinaa nso wɔ audio no mu. Enti mereba abɛbɔ, na moatie dwanetoɔ a ɔpamboɔ Ebenezer Adaakwa yi adom adi nkyerɛwmusɔfoɔ no gay sɔfoɔ no a matwerɛ challenge de ama no sɛ ɔmmea nhyia wɔ Nkɔkɔɔ Sports Stadium. Ɔpamboɔ, ma menka asɛm nkyerɛ wo, it's not about nteateamu o, it's not about aboa ne kwasea biara o, no, Na ɛsɛ sɛ wo wɔ tumi na wo se Nyame tumi na wo de yɛ adwuma na wo firi Nyame na wo yɛ the man of God a yɛ nhyia wɔ nkɔkɔɔ sto eh sports stadium na deliver me na sakra me wo tumi yɛ saa adeɛ no a mɛto mabosom no nyinaa agu abɛdi wakyi enti saa nteateamu ne nea wo kyerɛkyerɛ no deɛ eh papa ɛno koraa deɛ ɛme me nte yɛ o sɛ madi kan ka kyerɛ wo sɛ wo pɛ a sesa social media bloggers nyinaa bra mu hɛ wo pɛ a sesa wiase nnipa nyinaa bra mu Me, menhu wo biaa, wo a ɔpɛ aboɔ Benezada akɔ ayi adom, wo na mehwehwɛ wo. Enti sɛ wo pɛ asomdwie a, ɛnnɛ meretena TV so ama wo option. Me se bra abɔnten bɛpa Akristofoɔ kyɛw, Christian Council foɔ kyɛw. Wotumi yɛ saa adeɛ no a, me ne wo nni problem. Sɛ wotumi na yɛ saa adeɛ no a, me ne wo nni problem. na wantumi ammɛyɛ saa adeɛ no deɛ a, ɛnneɛ we are still waiting for your curse, ɛsɛ allegations a mede ama wo nyinaa no, ɛnyɛ nokorɛ. Yɛnsan nso nhyia nkɔ Kɔ Sports Stadium na yɛnhu sɛ wofiri Nyame anaase womfiri Nyame. Mese me ne wo nyinaa yɛto nnuro, me ne wo nyinaa yɛyɛ akɔmfoɔ, enti wo problem no sɛn? Wei ɛnyɛ ntɔkwa, ɛnyɛ aboa kwasea, ɛnyɛ wo ho wo ho tantan, ɔbaafo, oh daabi daabi daabi, saa level no deɛ yɛatwam o. Ɛno no nkwadaa nkwadaa bi na dabi dabi dabi na me me mma wo pɔnkye saa me so wo aduru a wo yere babies na twafoɔ no a wayɛ wa wabɔ dam no saw no yareɛ first wotumi sa no yareɛ a mea mɛyɛ advert ama wo wotumi sa wo yere mavis bɔ dam dam no ne twerɛ no a mɛsa mɛ mea mɛyɛ advert ama wo Woadi bɔne bebree pɛ ne mu te sɛ ɔpamboɔ Ebenezer Darko Yiadom. Hwɛ wo ba abaayewa ketewa akwadaa a ɔkɔ I think se sɛ eighteen years or sɛ sixteen years. Wofa wo wo di wo ba no. Ɔpamboɔ Ebenezer ne ne ba ketewa abaayewa da na ne maame ne asɔfoɔ a ɛwɔ hɔ ne mo akata so.
Wo ba o, wo a woyɛ mo ba wo ne wo ba da Ebenezer wo ne wo ba da. Na makata so wɔ ɔpɔn boɔ kurom hɔ, mo se moma no mpue, wo se moma no mpue, wo wo nsɛm a egu hɔ a mayɛ din no, wo deɛ mese afei na yɛahyɛ aseɛ, me wo kasa tia m'adwuma I don't care, deɛ ɔbɛka fa me ho biara me ɛmfa me ho, me meyɛ kɔmfoɔ, biribiara nni hɔ a ɛha me, ɛnyɛ m'asɛm, yɛbɛhwɛ deɛ ɔbɛ luusu, yɛbɛhwɛ deɛ ɔbɛ luusu, sɛ wo nso wontumi nna, ɔpɔn boɔ wohu sɛ wontumi nna, Agradaa nti, wo, wobɛto pe wɔ me agradaa m'ahemfie. Ɔbaa mu ɔ! Hey! Mese wobɛto pe wɔ me agradaa m'ahemfie. Wɔ m'agradaa m'ahemfie. Woasosɔ ahwɛ a, woaba baabi a yɛmma. Woaba baabi a yɛmma. Yɛgo tie Nana no frɛ me nkɔmmɔ a me ne no diiɛ. Yɛbaeɛ, yɛbɛsɔ gya no. Yɛgo. Nana me ne wo na ɛka sɛ. Hello. Ɛsɛ me ne Nana Grada na ɛka sɛ. Meba try. Na ho te sɛ Nana. Nyankopɔn adom. Awada wo ma yɛfrɛ me mmeranteɛ hene yɛbɔ afrɛ ɛwɔ kuma ase. Mm. Na kasa me no me no nkasa da me da nyame ase sɛ wama kwa ma me no kasa na bi bi bi mu ane sɛ N'ano mekɔ ɔkwamboɔ hɔ ɛfa ɔhaw a ɛrekɔ soɔ no. Me ne no akɔ kasa sɛ in fact ɛnsɛ sɛ ɔkasa bio ɛfa saa asɛm no. Wate aseɛ ɛna mayɛ a manya number. Ɔhemaa yi deɛ adwo brɛɛ mesrɛ wo aa mesrɛ wo aa ɛwɔ Nyankopɔn din sɛ asɛm a aba no twa biribiara si.

sɛ biribiara ba sɛ me, me, me ankasa a mɛkasa yi. Ano mɛkɔ ɔpambo hɔ, me ne no kɔtena ase. Uh, me ne no akasa. Wate deɛ mɛka biara. Sɛ bere bi a wɔne ayi ɔbɔfoɔ problem no sɔreyɛ no, uh, mea na megyina mu a me ne ɔbɔfoɔ kasa. Ɔbɔfoɔ ɛyɛ me wɔfa ase. Uh, yeah, asɛm bi a nyɛ sɛ me wɔfa ase biologically na Ɔyɛ me wɔfa so sɛ ɔde m'ayɛ wɔfa. Ee, me ne no kɔkasa na otwaa biribi akyi. Na me ne ɔpam boɔ so de kɔɔ n'ɔfese ne no kɔkasa. Ɔno nso twaa biribi akyi. Asɛm bi a mma bio bɛsi nnɛ. Mede Nyankopɔn din pa kyɛ wo, na anidie kwan so, with all due respect, mɛsrɛ wo sɛ twa biribiara akyi na asɛm biara mfa m'asɛm kɔ. Me deɛ mempɛ sɛ mɛsɛe w'adagyeɛ. Ɛɛ, m'asɛm tiatiatiatia. Na akyire yi, deɛ ɛwɔ akyire biara, me ne wo bɛkasa. Nana, deɛ ɛdi kan meda w'ano ase.
Mepaakyɛ wo ne ɔpamboɔ kasa adabɛn.
Me ne ne kasa efie ada. Wo ne ne kasa efie da. Mepaakyɛ na deɛ nnɛ kwasi anɔpa yi wabɛyɛ no anyɛ biara wahunu.
Dabi ɛyɛ ɛyɛ dada o. Mema hwɛ mehwɛ mehwɛ sɛ Ɔno ara na ɛda so kasa no deɛ na kyerɛ sɛ nka wamfa ne bi ama me but eh, mehwɛ ɛno da date no ɛyɛ dada ɛnyɛ ɛnɛ yi a wadaworoma. Nana deɛ meka deɛ ɔne saa eh, brɔga yi a ɔwɔ aburokyire abɛyɛ no ɛnɛ anɔpa yi mepakyɛ bɔ mmɔden na ɛkɔhwɛ yo yo ɛda deɛ ɔne blɔga no a ɔwɔ aburokyire a ɔfiri aburokyire aba abɛyɛ no nnɛ kwasie anɔpa yi no, sɛ wo se wo ne ɔpamboɔ Ebenezer akasa efie da a, kɔ na kɔhwɛ ɛnnɛ kwasie anɔpa yi deɛ waba abɛyɛ. Nana, ɛnyɛ wo nko ara ne panin a wafrɛ me. Mpanimfoɔ bebree ne me akasa. Asɛm nkɔmmɔ a me ne wo dii, merekɔde ato hɔ ama adi adanseɛ sɛ mpanimfoɔ ne me kasa sɛdeɛ woyɛ panin wo ne me akasa. Na mpanimfoɔ no ne me kasa awie a, na ɔpamboɔ asan abɛyɛ bi mu. Ɛnnɛ kwasie yi, ɛyɛ me dɛ sɛ wo so ne ne kasa a efie da. Enti ko deɛ kɔ na kɔhwɛ deɛ nnɛ kwasie anɔpa yi wɔne blogger a wɔte aburokyire aba Ghana asan ayɛ no ɛnnɛ ɛnnɛ kwasie anɔpa yi. Kɔ na kɔpɛ bi na wo deɛ hwɛ. Na wobɛhu sɛ ɛnyɛ sɛ mme no. Ahaa, nyɛ sɛ me no. Na ɔkasa wie a, mɛkɔ akɔpɛ asɛ ti sɛ asɛm a ɔka kyerɛ me kyerɛ sɛ na ɔno koraa ka kyerɛ me point blank sɛ me ne wo so nkasa, me ne wo nkasa na asɛm biara mfa n'asɛm kɔ. Na ɔno koraa ka kyerɛ me point blank sɛ me ne wo so nkasa, me ne wo nkasa na asɛm biara mfa n'asɛm kɔ. Na ɔno koraa ka kyerɛ me point blank sɛ na ɛnyɛ wo so nkasa, ɛnyɛ wo nkasa, na asɛm biara mfa n'asɛm kɔ. Ɛno nti na mawurawura a manya wɔ a me ne wo kasa yi. Nti sɛ aba ne saa a, wode gya yɛmpa nkɔmmɔ no si anaa menkɔ nkɔpɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ a. Kɔ na deɛ kɔhwɛ deɛ ɛnnɛ kwasie anɔpa yi ɔne blɔga a ɔne nam social media social media pete blɔga no kɔhwɛ deɛ ɔne no abɛyɛ ɛnnɛ anɔpa yi. meda ase nana nyame nhyira wo ɔpa boɔ nyɛ sɔfoɔ ɔpa boɔ yɛ kɔnfoɔ ɔpa boɔ ɛyɛ gay ɔpa boɔ yɛ turumudini gyimifoɔ ɛnɛ wodwe sɛ woyɛ smart o wo ne nam na wode dwane toa mu ma nkurɔfoɔ Wɔn a wɔba me nan ase ba me nan ase, wɔn a wɔfrɛ me fon so frɛ wei, sɛ nyɛ sɛ ɛyɛ Sunday yi ara nnɛ a me ne papa no kasaeɛ a, nka ɛho nhia sɛ me mɛba ha bɛbɔ. Na wowie wei nyinaa na woahu sɛ agradaa maka kɔ mu sɛ nwa, mayɛ dinn, menkasaa biom a, na wode mmirika sesa wo nkwadaa ne wo chief kwaseampani gyimifoɔ no. Me deɛ hwɛ! Pasa, wo yaw adwen so kɔ yɛ ɔta bɔ de dwa no toa kɔ ma nkorɔfoɔ wo adeɛ ntɔkwa no a wo ko no yɛ bo wo ani so kyiiw wo brɛ wo ntumi nko na na wo di dwa no toa no nam no se yɛ mpa me kyɛw yɛ mɛ pa me kyɛw na me yɛ m'adwen sɛ ma twa sra na wa san bɛ gyina hɔ ɛna obi yɛ ɔbaa a wo bɛ ya ma wiasefoɔ ahu sɛ ɔpam boɔ ho yɛ den nso wo yɛ akoraa ɔpam boɔ yɛ akoraa wo hu nea ma yɛ wo wo hu nea ma yɛ wo. Heh oh deɛ wayɛ oh Na wo pɛ obi ama no aba abɛ ko ntɔkwa ama wo a Social media pete yi Na ɔno social media no so ɔte koraa no Akwadaa a yawo no nnɛ koraa abo no Akwadaa a yawo no nnɛ koraa abo no Ɔne obiara social media no so yɛ mmu no Ɔnyɛ obiara ɔyɛ useless Ɔyɛ useless Yɛsesɛ obi sɛ ɔba kwaterekwa sɛ ɔbɛfira wo ntoma a, yɛ a tie ne din. Ɔno no ankasa na ɔno no baa wo nkyɛn no, bisa no sɛ, Egya bɛn na agradaa so agu ne tirim? Egya bɛn na agradaa so agu ne tirim? A ɔno mmom no redwane aba a wabɛma wo fans, ɔsɔfo panin ka Twam ne adeɛ no, wokɔma no fans, no wonder, mewie a mɛbɔ wo so wo deɛ no. na wɔde akɔmpae ahu the reason nti a wɔma no fans no one gig enti sɛ wohwɛ sɛnea Ebenezer Darko yi adɔm gay gay sɔfoɔ yi adi kan toa nam na ɔwie a na ɔsan bɛda ne ho kɔsi mu ka sɛ Kwasi Anantakye bi o sɛ Akwasi Buroni o sɛ dɛn na wabɛyɛ ne ho sɛ ɔnyɛɛ hwee enti ɛno saa no me Agrada Ɛdeɛn na menyɛ? Oh maa me gya bɛsi sɛ Eeii! Ɔpam boɔ, Ebenezer Darko ayi adom atase tase akye no Na onipa biara no sɛ wodi bɔne ara kyɛ Na sɛ sɛ woto ɛɛbɛ dɛɛgye ne ɛbɛ paw so ntoma a saa na ɛyɛ wo Asɛm bi ayɛ sɛ wako kɔ pa kyɛw na afei wo san pu Because deɛ ɛwɔ sɛ ɛsi no ɛwɔ sɛ ɛsi Na Ghanafoɔ nyinaa ayɛ dɛn ɛhu Maa me. Wiase Bible mu ɔko ba a akɔmfoɔ ne asɔfoɔ hyiaeɛ maa sɔfoɔ yɛɛ dɛn? Dii nkonim. The same thing no bi na ebi pɛ sɛ esi wɔ Ghana man mu. Sɛ fi Nyame a mmo. Hwɛ ɔman wei mu yɛtum yɛgye Nyankopɔn di paa. Yɛnim sɛ Nyankopɔn yɛ kɛseɛ kyɛn tumi biaa. Ɔpam bo sɔ me ate aseɛ sɛ ɔyɛ sɔfo panin a ɔsɔ ɔseɛ nyamedum ase no ɛnyɛ nnɛ. Yes. Afei na Ghanafoɔ ne wiase nyinaa bɛhunu se Nyankopɔn tumi wɔ ɔpam boɔ hɔ anaasɛ Nyankopɔn tumi nni ɔpam boɔ hɔ. Nti Ghanafoɔ a mo hwɛ yɛn. Yɛse yɛnhyia. Yɛse yɛnhyia. Ɛwɔ nkɔkɔɔ. Ɛwɔ nkɔkɔɔ. Wo ne Nana Agradaa. Ewiase nyinaa nim sɛ Nana Agrada yɛ kɔmfobaa a ɔbɔ ne din a obiara nim sɛ ɔyɛ kɔmfoɔ. Ewiase mmusu mu nyinaa no, obiara nim sɛ yɛ Agrada nkyɛn na ɛwɔ. Ma wo Nyankopɔn no a wosom no no, sɛ akra anaa nkɔkɔɔ na wɔ, sɛ yɛ Nyankopɔn a, nso ne Nyame no, ɔno na ɔbɔ kɛkɛ. So wote aseɛ? Enti sɛ yɛ mpa sɛ Otwedeɛnpɔn Nyankopɔn totobɔɔ su na ɔbɔɔ soro bɔɔ asase no, ɔno na wosom ne deɛ a, sɛ nkɔkɔɔ na wompa a, akra deɛ, Yɛn kasa koraa so mpɛ. Kumasi nso so yɛ wo deɛ mu. Even sɛ Kumasi koraa a yɛbɛbɔ Kumasi. Me se ma me ka asɛm bi nkyerɛ wo me sɛ yɛ me kunu a ɛka ma so player paa ase akɔ yɛ interview ama ɔpam mu ahu sɛ me ma ba Kumasi me te Kumasi me yɛ interview enti ɔno nso mmra nka mɛ yɛ interview na me hwɛ me kunu na ama me kwan yes sɛ ɔpam boa me tie Kumasi ka mɛ kɔ Kumasi akɔ yɛ interview. Ɔma Nyankopɔn tumi anyɛ adwuma Ɛnkyɛ wode Nyankopɔn tumi na ɛyɛ adwuma, na sɛ Nyankopɔn tumi na ɛnyɛ adwuma, na sɛ woantumi amma Nana Agradaa ansakra amfiri abosomsom mu, na woammɔ no de ne wura sɛ ma wiase nyinaa nhunu deɛ a ɔpa boɔ wɔ ne mu gu ase. Kɔ ɛyɛ. Kɔ ɛyɛ se. Hwɛ, ɔpam boɔ, yɛka so ɛ, ɔnyɛ sɔfo o, ɔyɛ ɔkɔmfoɔ nso. Mese dwanetoa no a ɔnam repa kyɛw, Nana ne me me point no. Dwaatoa no, woahu sɛ wayɛ ɔhuntadua akyire.

Aah mate saa se obi bɛfaa no kɔɔ radio mu a. Ná ɛregu ɛna mmeranteɛ hene because that time na ɔpam boɔ ne mmaa deda wɔ car mu ɛne ne hɔ na mmeranteɛ hene baeɛ no ɛna ɔbɛmaa saa adeɛ no nyinaa siiɛ nti mmeranteɛ hene Nyankopɔn no Okay. Ɛno nti mmeranteɛ hene kaa asɛm a ɔfa no na papa no ahu sɛ mmera ɛyi ɔpam boɔ adeɛ a woyɛ nyɛ nti wɔwo nyansa abɔ ahoɔ sɛ, Mepɛ sɛ asomdwoe ba. Ná wayɛ papa no sɛbe. A Ɔkoraa ka kyerɛɛ papa no sɛ ɔmmɔ mmɔden ara sɛ ɔne me bɛkasa. Ná ɔpam boɔ, wafa akyire abɛfa sohyia midia nsuo nkɔnsuo ne sohyia midia pɛtɛ. Pɛtɛ. Hwɛbɔ da. Ɛne no rebɛdi nkɔmmɔ. Ae. Ná ɔma papa yi sɛbe nka. Papa yi, wanyɛ nyansafo ankasa na na nea mentee na menhui, ma menkɔpem nhwɛ a, anka Ɔyɛ anwapɛ yɛ kwaseɛmpa. Ae. Ɔpam boɔ nti wo ho firi Nyame. Sɛdeɛ Wangenga ka sɛ deɛ Nyankopɔn pɛ sɛ ewiase foɔ nyinaa te fa ɔpam boɔ ho no. Ɛɛ Richie, before ɔse mɛba Enoch so no, wo deɛ ma me ɔno ara bura mu nsuo na ɔno ara ankasa sɔfo panin no, ayɛ a yɛka sɛ wɔn kɔgye nneɛma a, wo a wokɔ gye bi no, wɔn ne wɔn yerenom nnu mu bi no, wo deɛ yɛkɔhwɛ ɔno ara ne n'asɔfo foɔ no se yɛbɛnom abura mu nsuo, yɛkɔhwɛ sɛ wɔn bɛtumi anom ampa a, wo deɛ mo, yɛnhwɛ.

Wohwie nsuo no sɔ. Wohwie nsuo no sɔ. Sɛ wɔn ma wɔn de gallon na ɛbɛgye. Eti ka wei no nka gu gallon mu na yɛ hu sɛ gallon no nie yɛ hwie nsuo agu ɛɛ glass mu. Yes. But wɔn hwie ɛ adeɛ na wohwie no wɔn ma yɛ hu. Wode atɛ. Wode adeɛ na wohwie. Wode adeɛ no akɔtɛ ɛna wogye ɛyi a ɛyi.

Ma me me ti wei me nfa Doctor Isaac Owusu Bempah nyɛ example because ɔno ne sɔfoɔ a me me kɔɔ n'asɔre kɔ bɔ afɔdeɛ ɛɛ na asɔfoɔ bi edi wɔn turum ebi te sɛ Ebenezer Darkwah yi adom ɔsɔfoɔ yi a wadi n'asɔfo nketewa turum yi ara yi a hwɛ m'anim paa no me ne wo na edi nkɔmɔ no daabi tie me me se ebi te sɛ Ɔpamboɔ Ebenezer Darkwah yi adom me me bɔ ne din yi wo ho firi mu. Me Agra daa na me bɔ Ebenezer daa kwa yi adom. Yɛ bɛ duru hɔ nom, wo deɛ gya abotire. Ɔno me ma example nti me bɔ din no, me me de ka m'asɛm, ma me nka no me werɛ mfiri. A ɔdi n'asɔfo nketewa turo mu yɛ a, w'adi sɔfoɔ ape ama no ka a w'adi ne turo mu a, Nana wo deɛ nya abotire. Agye nturo mu sɔfoɔ no. Nana wo deɛ nya abotire. Ebi na ɔbɛ ka ayɛ sɛ.
Dabi o, wo deɛ nya abotire. Aha. Yɛ, yɛ, me hu sɛ w'ahi ti. Dabi me deɛ ɛnte me mma fam o. Nana calm down. Me se, Ɛdi nturumusɔfoɔ Benegzadaakwa yi adɔm, ɔpaboɔ, a wɔdidi asɔfoɔ turo mu.
Dabi o, dabi, na adɛn na, adɛn na, adɛn na mo gyɛnalistfoɔ, ebinom mpɛ nokorɛ saa?
Dabi o, mote kurom ha sɛ yi ama ɔpamboɔ ɔdi n'asɔfo nketewa turo mu. Meka nso mpɛ sɛ mɛka.

Ebenezer Darko ayi adom de yɛ turumudi sɔfo, adinturumu sɔfo. Me na meka kyerɛ wo. Ɛba ne sɛ na ɔkɔ Rev. Owusu Bɛmpa hɔ kɔbɔ mpae. Ɛno na mekyerɛ wo sɛ Rev. Isaac Owusu Bɛmpa, me me ɔnyɛ m'adamfo. Ɛna me no, ɔmfrɛ me. Woate m'aseɛ? Me ɔmfrɛ me. Adeɛ, wohu sɛ mebɛtena ha yi, wotie m'anom nsɛm koraa, wohu sɛ me medɔ Awurade. Afe biara no, mekɔbɔ afɔdeɛ wɔ, me choose asɔre a mepɛ. Yes. Nti last year na me choosuu sɛ mɛkɔ three churches. Nti mɛkɔ Doctor Isaac Owusu-Bempah hɔ. Ɛna me kɔɔɛ. Na me kɔ bɔɔ m'afɔreɛ. Na me deɛ me bɔ m'afɔreɛ a, ɛyɛ m'apam ɛɛda me ne me Nyankopɔn ɛntɛm. Nti na me kɔɔ Doctor Isaac Owusu-Bempah hɔ no. Me kɔ bɔɔ m'afɔreɛ wieeɛ a, Asɔfoɔ bi a yɛtutu nnuro nkwaseafoɔ asɔfio bi a yɛnyɛ asɔfoɔ a yei yɛdi nturumu ara ma nnome aka yɛn a yɛn honhom kronkron adwane kɔ no bi te sɛ ɔpamboɔ Benezer Darkwah Yiadom no a ɔwɔ Kumase no sɔfoɔ no a ɔtontɔn kosua kɔkɔɔ ne abura mu nsuo a wakunkum nnipa agu abura no mu nsuo no ase oh wɔkunkum nnipa de nnipa mogya Wowɔ evidence? Meme Agradaa na meka, meme se ɔpaa wɔmfa me nkɔ court a wokam. Ɔkunkum nnipa guu ɛyɛ abura mu nsuo no ase. Abura mu nsuo no, nnipa biara ɔkɔgye bi biara no, afe biara no, wokɔgye a, da bi wɔ hɔ a ɛyɛ kɔkɔɔ, da a ɛbɛyɛ kɔkɔɔ no, ɛyɛ nnipa mogya. Na n'asɛm a wotwɛn yɛ dangerous o. Mese gye wo ho firi mu, me Agradaa na meka. Ɔku nnipa gu ne nsuo ase, ɔpam wo Ebenezer Darko Ayiadom. Woyɛ ɔbaatan na wode wo nkwadaa kɔ hɔ a, wo wo ba no wɔbɛyera. Ɛ, ma menka nkyerɛ obi a ɔretie me. Sɛ woyɛ maame anaa woyɛ papa na wutuu nan kɔɔ Ɔpamboɔ Ebenezer Darkwah Yiadom asɔredan mu a, meka kyerɛ wo sɛ nnommeɛ na wokɔ akɔfa. Nyi me mfiri ɛ! Asɛm no a meka no, me, I am, mo borɔfo no, wɔse I am saying this in authority. Asɛm no ayɛ critical. I know what I'm talking about. Ayɛ critical. Mese Ɔpamboɔ Ebenezer Darkwah Yiadom yɛ turumudi sɔfoɔ. Ɔyɛ gay. Ɔdi n'asɔfo nketewa turum. Bebree, nyɛ baako, nyɛ mmienu, nyɛ mmiɛnsa. Saa papa no.

Ɔyɛ sɔfo, gay sɔfo no a dabi wagye me papa. Na wotumi ba abɔnten ba abɛka sɛ wo sɔfo a wobɛma agradaa aba wo nkyɛn abɛtua sika wɔ w'asɔre, wagye me, woyɛ kwasea, woyɛ sei. Hɛ! Na wo deɛ. Ɔkaa saa da bɛn? Oh, video no nyinaa wɔ hɔ. Me mentwa ntorɔ o. Me mentwa ntorɔ. Video no nyinaa wɔ hɔ. Video no nyinaa wɔ hɔ. Nana ei, na mesrɛ wo o. Na me memakɔ akɔbɔ m'afɔdeɛ na magye me nhyira firi Nyame hɔ sɛdeɛ afe yi a merewiram yi Nyame bɛtumi aboa me ne makɔ m'anim. Na wodeɛ wose wonte aseɛ. Ɛse dɛn nti na wonte aseɛ? Wose wonyɛ sɔfo papa. Me mehwɛ sɔfo papa na makɔ wɔn hɔ ɛna mahu sɛ Doctor me Owusu Bɛmpa no sɛdeɛ onipa biara ɔwɔ ni ɔwɔ ne mfomsoɔ. Me menyina n'akyi ɛna wɔn asɔfo ntɔkwa a wɔkɔ no me I don't care.

Meme agradaa na meka. Agradaa se sɛ ɔpamboɔ frɛ no wɔ court a, wayɛ ready so ɔbɛkɔ. Yes, yes.
Na awo evidence ne nyinaa. Asɛm a meka yi, ɔpamboɔ se meboa a, matuo challenge ama no three good days ni, sɛ wɔmfa anointing oil ne Bible na ɔmmra abɔnten na ɔmmɛ curse ne ho sɛ asɛm a meka yi meboa a, ɔmmɛ curse. So obiara nim sɛ ɔpamboɔ de cursings na ɔcurse. Mese wɔko nnipa gu abura mu nsuo no mu, wɔde nnipa mogya Ɛna saa kosua kɔkɔɔ no, ɛno nso ɛyɛ bosom na ɔde yɛ. Wɔsan nso di turumu, ɔyɛ turumudi sɔfo, ɔdi n'asɔfo nketewa.